In fact amaene nabo ngwanchete. Ngwanchete be pi ase inche ebinto ogokora nenchera amaroro obwate tiga Nyasaye agoseni ekero togenderete obogumu obo iga. Na Nyasaye tiagoseni ekero togenderete gotoa obogumu obo iga one day one time Nyasaye nabo arache atokonye ekero kiaye keraike.
Inche gento ndamotebie, nimwanchete, in fact nimwanchete korwa enkoro yane ime. Buna amo naroche abakong'u tweteire nere, gocha gocha, lakini tamwaimokia buna bono buna bono ata tokareta omokungu o kabere. Eki kera kio ngekonyarekana ase ense eye.
Edward nobwate, ngoika ere twarara omorari mpaka nonye ne enchara.

nkomoita buya ngocha ande, ngocha ande esabato, esabato eika mbamotecha bono tindi koba one. Ndimia esimi, rituko erio rikoera bono mambia naigora esimi, aka inche okong'aina, yaya tari nakong'aina ne ribaga.
My wife egento natebe, nomonto omuya egento egetang'ani nomonto oko understand. Namanyete ng'a nimonyore omonto oko understand egekika ako oko understand egekire iga. Naende nomonto okorengereria om otagete ebirengereri gete gochia bosio onye onye ne chibesa agotwara kana ngabwate kana ngate through ere kana ng'a tobwate ebinto ebinene.

Ekero nakorete esukuru, nakorete ecollege, ekero narwa ekero narwa ase nanyorete ekebarua keria na eteknoloji stage nateba ekebarua ng'a Vision Braille Centre Limuru, noo narwa ekero nagenda gokwana na omosani one twasomete komo, ngacha nkanyora ng'a ne ekasi niyaye. Ekasini eye yaye nonya nachie namo namo nanyore enamba korwa ekasini eye yane tokagamba nero, ekang'e enamba egantebia ng'a oyo nabo mokogamba nere ekero nagenda bono koo kondeka, nkanya kogamba nere nkanya kogamba nere nkanya kogamba nere nko nkomotebia bori ng'a nkwandochie riria toachete riria, bono nkarora engareri ng'a bono tiga morangerie. Igo okarora ng'a no Na inche nintagete koba omosacha, nintagete gotwara efamili yane. Ee, nintagete gotwara nainche efamili, ntware abana, erinde nainche egesaku kiane geche kogaroroka.
Nkwabwate tangutangu chinde chionsi ng'a enchera eye ntakari korora, ninche nyore omokungu. I was hav- e- e- nabo nabwate chitangatango chi- chi- chinde chinene sana, lakini bono egento kiamegetie, na e- oyo inga namoboreti ng'a riria nachete inkoa ndoche ngaka- ngwa- ngwa- ngwa- omanyete ee nere oyogokwana. Ntagete okore kwerende. Bono nkarora ng'a ko namotebe tiriri, yaani kandoche riria. Aa ng'ai bono gwachia komoumera? Bono e- e- e- e- insobo e- na- na- nachete agacha sobo omose o- omo- omo- e- o- omoiseke omoiseke oyo, noro noro namoumerete. Timotebeti ng'a nimbwate ebirengererio ebi. Okay.
Bono ebirengererio ebi totagete kobitora nere ase esimie bono. Ogasaba enamba.
Bono enamba ekero nanyesaba, aa tuna- turwere atamanyeti.

Ng'aki gosmile iga buna koinyora engaki eye.
Ehe. Bono ikanyarekana aga- aga- agantebia agantebia ritiro ng'a tari time arenge Nairobi, na inche ndi ndi Ruiru narenge, agantebia tiga tiga ng'e to ekero ogocha gocha ka tomoche gokwana. Bono inche ngacha eke nacha korona riria o- Uhuru atangasa disaster ya korona,

Nariete efea sana. Lakini bono agacha agante bono bono agachete agante ng'a ti- bono tontomera efea. Mm. Bono inche ngo- ngocha ande aya narenge ekebarua agete ase egete. Okay.
Bono aga e- e bono erio bono timotobereti fea, agachicha o- o- okong'akera esiming'omete nogemba onde. Seino bono ng'ai eberete gose nyamoteba ng'a inche mpaka ekona yom aye osuange oche ore. Inchuo mpaka ekona yomong'ina. Eh, agantaki ng'a eh, simia ekwana ne conduct eye. Ngai mogochi nga bantaki ng'a young Kenya togochi. Aya bono motigere ekona igoro na igoro na mokomotigera. Nganda mpaka ekona, bono nanye ti ti yaani naye ngasio mong'ina nabo arabete acha egekogerera na nkora ng'ai nare. Nkabwata nkagaa enda mpaka eh, ngari ne pikipiki mpaka ekona, bono ngatenena ororo,

Abana, gose buna abana, nabo otari koba monto orakwane gento ase abanto. Gose tiri kororekana buna nonya monto ore masikani ase egento gete getakeire gokwanerwa. Nonya ne ribaga nabo orabe toegwe ng'a oyo rende atabwati nonya na omogongo ng'aki rende ara arakwane, ng'a aragambere. Igo as much as otare korora, naye nigo atagete otware gesaku. Yes.
Wow.
That's so nice. Bono ekero namointroducia ase abaibori. Nachiche bono ntwagaenda twachaka obogima, twakareta obogima tokaraba bobe tokarabera mwamama tokarabera mwamama, twagachia tokarora ng'aki eh bono rende my brata omoke nare kanywa gaki kanyuomire, tiga torwe nyomba togende tochie koyesee goikarakari. Korwa agwo bono noo to twachaka obogima bogakong'a obogima bokaba obokong'u. Pa, mpaka ekara tokwo togoteba ng'a rende bono rero mbiyo twanywa eturungi. And my wife nomonto omuyare sana, nomonto obwate chi o- chinguru, omonto kogenda orenta nigo akonyora yaani yabeire ng'a ne endagera togokorera, egento kende kia okogenderera ntobwati, ekero ne endagera togokorera ekegera nto ntokonyara koobaa abana mbakonyara koba batabwati egento bakoria. Igo moika mwanyora abana? Ee bono omwana ntwanyora, Oyomo, totanyorire bono tokonyora abana babere, nibabwate bono abana babere abaiseke, oyomo grade three are, oyonde mbondo achagete baby. Ng'aki kwarogete abana amarieta? Omwana oyomo omorogete Yosabia Nyang'ara, tokamoroka erieta ria, erimo tokamoroka eria baba omwabo oyo. Na nchieri mo- e- o- o- oyonde tokaoroka Miriam Nyanchama, oyonde Yosabia Nyang'ara. Miriam Nyanchama nere bono omarogete mama. Aye igo kwarogete mama omino. Mm. Igo nari mama omino akwana obwanchani igo kumbe naye nkwamwanchete. Eye lazima nare komwancha, ekorera ase amaye akorire goika naike eira iga, Okay. nere. Tore sango struggles mwabere mogoetera ase enyiomo yago. Ngoikere twarara omorari mpaka nao ninchara, totari kori kende bobokimambi, obwakimambi, tonyora nonya na eturungi, nabo twarosirie na- na- nabo torarugerugere nonya oranche mogoroba ebituma bibore, gose kende ebe ebe ore ore otachieti kebarwa, tokabesa nonya na e- e ekwende torosie nonya na estrong tonywe, torare. Ekeogera egento bono ekiyankeri ng'a my wife na understandeti ng'a rero timbwa inche timbwati gose andeke omonto aye ande chinchera abwo antebi ng'a yaye twati yaye chimiamia mbi emia emia nere aa ndete gose nonye neeee esukari gose ngore nonye na obosie. Lakini botatogeti nabo ngomotebia ng'a rero yaye tinyoreti kende lakini naende nabo agocha gontebia ng'a yarenta ntwae nekebarua monyarebe.

nomonto omuya egento egetang'ani na omonto oko understand. Namanyete ng'a nimonyore omonto oko understand egekika ako oko understand egekire iga. Naende na omonto okorengereria om otagete ebirengererio gete gochia bosio onye onye ne chibesa agotwara kana ngabwate kana ngate through ere kana ng'a tobwate ebinto ebinene.

My my my mwa my brother oyio nere bono oyo obe obete pipo ogocha ong'ete order ng'a bono reba ange ninche ntiri mboke ninche ntiri mboke bono ne efamiri eye Nairobi amenyete so that is why ngonya goikara kare inye manye ng'a emerango naende nemerango embe eke enyomba eye Iga iga ase tore bono, Ee, iga ase iga. twatire gocha eye nere enyomba yago. ase tore eye nao aba abanto ko- gwakonyora Nachagete program eye yokoaga chinyomba eye 2019 na nkabeka rani amabati amabati ng'ora ng'ora ng'ora kwanyora nao nao omonto akoba nao ne mia tano naranyeka achara mia e- egoisana ribati narenta from that time egoisana eme egesana egesana emisumari ekero nangachirengerwa chibesa echi ebenki. Ngachirenta after struggling from 2019 mpaka ng'a nagete koagacha bono 2026 omotienyi o gatato nari nanyebegete. Nyomba eye.
Mm. Manche omorigereria ah, Edward ase amenyete tari oga ase togokorera omogano. Aiga nase enyomba yaye atemire koagacha korwa 2019 mpaka bono, ase engencho nere nabo aaganetie atware mwaye. Lakini ase amenyete mwamomura omwabo, namotebia, Yaya, ntaete gokorera omogano ase enyomba yao. Ekero twaika aye nabo antebia ng'a oteemire konyeagacha korwa 2019 mpaka bono, amabati nabo abegete. Amabati arenge ara? Amabati aria gaiga natemete ngabeka enyomba entigerwe ake ngabeka enyomba y'amabati 40. Amabati 40. Nabo agachete amabati 40, ande nabo eaumire enchera iga monyene roche e- e- e- e- e- ng'aki iga bono ase ekegusi Magari bateba ebekire ama- amaomo amatang'ani. magari amatang'ani. Amaomo amatang'ani. Amaomo amatang'ani. Mm. Eh, mwanche morigeri bado nyomba eye tebwati chitirisha, nabo igo nemerango.

Nyomba eye omorango oyo noyomo, oyo kabere oria ari, oyo gatato ari, oyo kane that side. Nyang'a nchoke korwa eside ya maega. Mm. Nabo barega bakong'a house tour, very beautiful family, very very beautiful.

abeke nonye nemerango, onde oranyare komosupport abeke nonye nebirogo, onde oranyare komosupport ake ake obogima bwaye bosuke, nere atebe ng'a nere ong'anyire korwa momura omwabo ochire mwaye. Nyasae nabo agogosesenia, gose tari bo? Nabo ere igoro nabo ere omorare. Nabo ndagoke mono sana ase eng'encho omonto oyio ase ande gose ninki tingotia konya goteba ng'a omonguru ase kiarote ake irano. Ekero kwagachire enyomba ekero 2019 mpaka bono eye. Do you feel so proud? Ee ngoteba bo- ah, bono inche nanye nko- nkoera meri ng'aki amaene pi ngo ere bono inche o- ano bono e- ekong'eire omoyo ng'a na inche bono amaene pi one day one time ngosoa nde mwane ntegerere ororo kende gionsi omogeni ekero agocha onyora mwane ondangere korwa mwane na inche nfeel so comfortable. Okay.
Abana bao ng'aki bang'ana so far? Omwana oyomo nabo abwate emiaka nine. Onde bono iga nabwate emiaka four. Ngosoma bare? Ngosoma bare esukuru ekerokwa Bokengori Primary, nabo bagocha oyomo are grade three, oyonde are baby baby one. Baby one, alright. Amang'ana 'endagera igo. If your wife tari gochia gokora gasi, nabo obogima bogokwa ng'ai iga? Obogima bore igo, bono nabo to understand it, na nabo tomenyete ekabirenga buna eyio igo. Mm.
Mm. Get kore to your wife aikaranse agwo. Mm. Eh, ra- otaraimoka. Mm. But there's something I want you to do. Mm. Eh, mosubati, tende nango igoro.

pi ase enchera y'ebinto ogokora, na enchera amaroro obwate, tiga Nyasae agoseni ekero togenderete obogumu obo iga, na Nyasae tiagoseni ekero togenderete goteba obogumu obo iga, one day one time Nyasae nabo arache atokonye ekero kiaye keraike. Waw
mwanche morigetie iga onye nere omong'ina bwa Edward nere aikaranse ase ekero giaike nere atotebi igoro y'omosacha oye. Ase amarieta ng'aki okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Juliet. Banchiri. Juliet Banchiri. Juliet Banchiri, Koigora amang'ana akwanire korwa iga iga, korwa omong'ina na okwa kabere aa, omogaka twakwanire gocha gocha, inki ogokwana totaragenda ande igoro y'emegano eye kwategereire? Kende nkere otamaete kwamanya rero? Ebinge. Buna ki eke? Ministry ya Igwe eriganete nyagetari inche tanya kong'eresa, but yang'eresete na egento kiamoromete bare nyomba. Eeh igo.
Kwaigure enchera omong'ina anchete omurae? Nomanyete bo?
Bono naigure. Eh? Bono naigure. Buya sana, buya sana. Uh, Juliet Wanchiri, tatebia ngo igoro your husband ng'aki mwamanyanete gocha gocha aye toira ngo tore menis Taratoire riango maega gake torarora ng'aki obwanchani obwo bwachagete korwa ase ore naye. Okay, obwanchani nigo nachiete ase obomama, ekero naenda ase obomama ecousin yane nere na omoka are but tari korora nabo bare buna nabo abokire edwate. Bono nabo ansabete esimi, ng'a esimi eye yago ndakere omosani one, inche nkamoa esimi ere agaaka, aya bakwananchete manyeti. Oria agakora rituko ria isiko riaika akagenda. Ekero agenda, bono nkanyora oyo okonya kong'akera esinki. Bono motebia oyore ogwakera esinki takoreti ki? Taiyo. Taiyo. Buna yaya nonye naye nabo togokwana, bono nkamotebia "Ah, naki bono togochaka? Tokanya kogamba tokagamba, agaikera nkende egasi ibogere, tokonya kogamba komo, tokagamba enamba yaye egacha egasira. Bono inche timbwati ende nero yoka, na inche bono nkarusia opu, narusia opu, nkirete bono narure egasi eyio, esabato maambia bono nkaransete isiko, nyore okong'akera esimi, naigwete oyo ogokwana nkamotebia yaya, tonyiweti pi yaya nane etwati, omobori ng'ai kwarusia enamba yane. Juu yago nimejaribu kutafuta imenikosa ante yaye esimu yane inaure tu timbwati bono eraini eye nagorire enye nkamotebia sawa bono tokang'ea kogwasiriana tokagwasiriana ekero narubagera naende nkenda narobia egasi bono aa narobia naye tokonya kogwasiriana bono ore rimuru onya kong'akena ngoturumbuka ore ngocha ore rimuru. Nkomoita buya ngochande, ngochande esabato, esabato ika'a mbamotecha bono tindi koba one. Ndimia esimi, rituko erio rikoera bono mambia naigora esimi, aka inche okong'aina, yaya tari nakong'aina ne ribaga. Yaikera bono ekero ngoturumboka korwa Nairobi akang'akera esimi, ng'ai ore eriogi iga? Omong'aina, yaya nsumeka ande. egento nkere nachie kobiki egari ime ende. Kwanyara kobua omoyo. Igo bono nse oino ore igo ndio ogocha bono rimuru, yaya ninche nche, nkogotebia rinde rituko, togakwana tokagenda gokwana, bono korona egachia ekaba. Agacha gosii, nacha gosii, gose iga bono nonye kong'akire esimi, bono aro nkaamua yaya, omonto ekero akonya kongasa iga nkaimoka. Omonto obeire serious.
Nkamotebia yaya ngocha ande, aro nkaisibia, in fact ntoigwananeti na tiri kwatunoana but etoigwananete ngocha. Omokuani ng'irane, ngacha ngaika togakwana bono twakwanete, tokaigwana amatuko atato, rituko eritang'ani rikaba riria kabere ng'a Aho omotebia, mwaigwananete ogocha three days ee. naende ogende Mm. date Bono rituko erio buna nacha, Ehe. tore chikoni, nabo mwabo okombori ngoirane ore ng'omotebia ee, buna tori koirana, ng'omotebia yaya, egasi ya bande ende. In fact naende ninde ne ebiombe, naki ngokora ebiombe bia abande ng'aire chibesa, buna tori koirana. Gose iga oigwananete na mama omwabo, goika rogoro, buna yaya tori kogenda, bigansamba. Naki bono ngokora ebiombe bia abande, ngateba ake nigo nigo ndakore juu etransport mbura nere okong'a. Bono okanyire otache omoite, tokagenderera obogima igo tokamenya. Nabo tokaberwa nomong'ina onde nachete iga yanga korwa ng'a omwaka ntarabwate oborito, tokamanya gocha nkamanya gocha kobanda, bono nabo tore na omong'ina onde nyomba, nonye nabete mosigo challenge nchiarenge ororo narwarete sana, goika nyagitari nairana naika nyagitari nairana. Bono nkanyora oyo ng'eire kong'usa, nkamotetia akong'usa, sikani ng'ai ngoteba ere omwana mbuya are ere tabwati mochando, but bono na okorwara koria, roche kwaimoka kwaenda na etranspoti gotumeka epara, kwairana. Bono nkanyora ng'a nkonya kong'usa are nkamoa omoyo tiakonya kong'usa, obogima nabo bore igo nabo togoetera amakong'u. Inki kiare komoa oboyia? Timanyeti narengerereti na in fact ke in case nabo kende kerabe gose omwana asire, Okay. bono nkamotebia gotwara ebirengererio erio obogima buna bore omwana ere mbuya are. Tokarwa ororo togasuguma obogima, nkaenda nkaba buya ngacha, Tokonya gosukuma obogima rende igo toreme omong'ina onde nyomba. Ngacha goikera bono ngateba yaya, tokonya kobera nyomba iga iga ntokogora nonya ensani. Tiga togende minto na toramanye ase tokwa na ase togochia. Oyo nere tachieti gompinga. Tokaigwana motienyi ki tokoroga, nkamotebia motienyi o nane. Motienyi o nane bono oika tokabangana tokagora endagera, tokagora ebinto bito ng'ora ng'ora, tokagenda minto. Togachaka life ya ogo struggle, in fact ngoikera arose nonya eriongo eria ritabwate sukari nabatebi nere ere otonywe torare, twanywa twarara, maambia bwaki nkanyora ekebarua naenda nanyora omotoriro. Bono nabo tokonya gosuguma obogima igo twanya kobosuguma lakini ere Nyasae na nkonya gotorwanerera are.
Ngochi tokairana gose gose enong'a ndibache komanya ng'a gwasokire. Seito nabatetie ase nare ngochie rituko erio ekero nasogete gocha aa, but timbatetie nase ayio ngochia nkorara ngochia gose nkobera ngochia. Ekero nabatebia bono ekero naika aa nabera amo emetienyi etato, omwana omonene igo nachete nere. Bono nkanyora bakonye kong'akera esimi buna omwana oyo arwarete oyo tari korigia aa tete amabere. Aa, aa, ngatebia oyo ake esabu tarete omwana, keri tokoria ekebe, nere onyore oria. Tochieti koira amatuko amange tokagenda tokareta omwana, bono naria bono ekero nabatebia yaya bono, nyuma batarachaka kong'akera chisemi, nkabatebia yaya bono inche nanywomirwe, tiga ndore enchera mbange nche koiyia omwana. Nkagenda na nkobakwania ingo chinike ase eng'encho nere, lakini bakandina omwana pi. Ase ki?
Naki ng'a batete barore nonya na ekorera, nki ogokora ngatiga, togacha tokabanga, tokarora chii to- tokaimokia nonya chibesa ebiombe, tokaenda tokoiyia omwana. Bono ekero twareta omwana bono nabo togenda togosuguma obogima bwaito igoro. Okay.
Kwanyara konyora Advisors bande bagotebia ng'a yaya bono omaete omosacha oyo tari korora ng'a why did you choose that? Sijawaipata lakini hata kama mwenye atajaribu kuniambia arogoika mokane Mm. juu inche nimwanchete korwa enkoro yane Mhm. nere onye kang'anchete buna ateba nang'anchete Mm. lakini oyo orache kong'aina aro tin- tindochi Wow. Wow.
Obogima obuya sana. Bono ekero mwa- mobugochie enyomba yaino mogachaka obogima bwaino nimweka abanyene.
Nabo togo tware gostruggle igo, ekero totabwati aye tokorara, na echandere abana barabwo banyore eki bakoria intwe na totari, abana barabwo baria. Ekero kare Nyasae aratosesenie ntokwanga goika, nagani nonya intwe atobeke obogima obuya. Bono ninche onye komoa omoyo Nyasae namaete engaki yaito ekero ere eke, tokonyara konyetangia.
Inaki ngasike gokora? Ee, chiga ogokora gokora erio kwareta endagera ase eng'encho ntebi ng'a ere tari kwenda gasi omonto kogera baragera naye. Kwenda tore twatara echae, nonya ne rireme ekero omonto atatete atatete ngotorangeria are, nonya na omonto otake otaete asibirigwe chianga, ana toita tonaenda. Nabo nkoenda nasibi, ong'a mia mbiri nareta, hamsini toira ekiombe hamsini twagora kende hamsini yaani togochibanga ng'ora ng'ora rende chiera.
Na Nyasaye nere abasesenie. Um, enyomba Alice na abanyoro momenyete mwamomera omwago Ee, aiga ase tore bono iga enyomba eye iga ekero mogochaka koagacha ng'aki mwatwara ebirengererio amo Bono eye yaika twaa twaika twanyora obobesa boka igo bore koboko, moteebia aye chibesa echi twende totenenie enyomba na tobeke amagari aria amatang'ani, amaomo aria amatang'ani, in case onya koba igo nere intwe tore naki? Aah bono ase eyatigeire tore na inki next kigo- ko- kobwati? Bono nabo tokacha togaa agantebia yaya bono. Tiga ndigie abanto baaka omosingi. Akarigia, bagaaka, omoborie lakini bono chibesa chibwate nchiche chisane? Iga ere ebakire omosingi, torareta bundi, epime enyomba, ante Nyasae namaete, enda nkanyora enyomba yakeranigo igoro, ngateba Omonene ng'a mbuya mono nonya terera rende lakini mbuya mono, eh.
Nainwe motagete motware mino. Ase mokoroka mino. Ee gaki.
Mm. Taete ndware mwane na inche nk- na inche nkoboka korwa mwane nanyakana mana aye onde taiyo ogocha konsokia. Mhm. Yaani ga- Buya mono, buya mono. Thank you so much ase ase estory eyio. So far ekero okorikire ejourney yago korwa oachete igaa mpaka bono iga, naki ogosama pi ejourney ya obogima obwo bwago mpaka bono? Bono oborimo obo bwane nabo nobokong'u bore, but nokoremererania. Inse eye kende nkeiyo kere rahisi goika ostruggle omanye konyora. Mbuya sana, thank you so much. Bono naye ntokoirania echallenge eri twakora. tochi gokora. Ikari ikari omong'ina agotebia naye amang'ana abere atato amaya your husband very nice buya sana eh madam rigereria yango your husband eh eh motebia nge ring'ana erimo.
Inche gento ndamotebie, nimwanchete, infact nimwanchete korwa enkoro yane ime. Buna amo naroche abakong'u tweteire nere, gocha gocha, lakini tamwaimokia ng'a bono ng'a bono atoto kare tomokungu o kabere. Ekero ekio ngekonyarekana ase ense eye. Edward noigwete no second wife korache Namanya.
lakini nomwanchete Sana.
Mm. Namanyete. Yeah.
Na Nyasaye tiga abaseseni eri monyore some good future. Um, Juliet, abanto mbari bakorigererete chinse echi iga, na- nabande mbari bagotegererete. ngokonya ki oraganie mokonyi buna efamiri eri mokore enyomba eye iga na kende gionsi. Omonto aise gotaga gokonya aye erio ogende gokora kende okonye omochie oyo iga obo. Maybe ase eng'encho aye nobwate amaiso nkorora ore nabo ogokora ebinto binde. Nki oraganie gokora? Inche eki nare gotaka nyorore ebesa yane na ebiasara nare koigora nkore. Biasara ki ebi?
Abwo nkorosia chips, abwo nkooni chinyanya na omena, yaani nikujaribu tu, lakini rende eki nakorire mono nchips nkooni.
Juliet, bono iga ebudget ya chibesa erenge oraganie ase ebiasara ebi gwateba bia chips gose omena gwateba? Yeah.
Ebiasara biokooni omena na chips na nini, ebudget ya chibesa erenge oraganie

Eh, kingocha gocha ngocha konyora estoki age keinete Mm. chips chire buya ebia echi obwate chiomena Yeah. na obogima bore buya Yes. kingocha gocha naende nyore ng'a nabo mokondugera nyomba Eh. ekeene Yeah.
are you serious Yes. mwanche morigererie onde bwensi ondigereti chinse chiga

I have a f- feeling 10,000 will come. Naende nimaete ng'a Juliet you will do what you've said. Erio orosie family mia. Taribo? Nyasaye tiga agoseni.
Amen.
Um, bono tiga mwanchi omorigere ndete omong'ina nere akwanire igoro ye union ye tomaye korigereria enyomba. Omong'ina nakwanire na abana bao. Eh, enacha ase ensemo ye family. Twakwanire amange but bono ase ensemo efamiri buna bakwanire amang'ana amaya bono buna aye mamomwabo naye ore igaa naye ng'ina naye ise nki orakwane igoro y'abana bago nobogima bwabo buna bachagete efamiri gocha gocha baka buna baikeirie? Inche
kende nkeiyo ndabatebie amaya nare bamenye obogima bore obuya. bamenye obotaka obonda bobe mbobe ororo, baboremererie keria bakonyora, naende mono bakong'e ekanisa buna bono bagenderete ekanisa iga, Nyasaye nere okorwa bionsi. Nyasaye nere orabae kende gionsi. Nyasaye nere ochorerete churi omoaka oyoyia, tari inche nachete kogamba nainche ekero nanyorete akorwa korwa geita, nakumete ng'aki Nabo omonto akomboria ng'a naki omosike oria atogete ororo, nkamotebia inche tinkomanya Nyasae omoretete. Eeh naende mbabwate amasikani ase 'ende, amasikani ayio babwate bagenderere konyetwara. Eeh bamenye obogima obuya barende abana babo ebe tinchoo ebe ondoo.
Ekero orakwana igoro ya omokama omorua oyogo. Inche chiuria egento ndagotebie.

Iga akoba omobe kobua omonto obwate amaiso. Oyo bono nere obwenerete korenda ng'aki baminto, omogaka, gaki eki nkeri buna gwateba igo, gaki keria ekere iga, omwana naserigwe esukuru chisiringi mbwate ikomi, nobwate emerongo ebere abwo, tomoaire esukuru, egere obogima obwo bochie koba obwororo, na abana babere ekanisa ime y'ekanisa bakinere ime y'ekanisa, egere bachie koba bare abana b'engencho. Okay.
Mbuya mono, nimaete ng'a Nyasae ngokorara ogwancha kwaye kuringana nogocha kwane ase omochie oyo. Amina.
Eh, Julia otebire nabo atagete gokora ebiasara bia chips mm. nabo igo biasara bia omena mm. eh, nande nimaete ng'a oyo origerereti mpaka mo support mm. that uh, amount mm. eh, nande nimaete oyo oramwe gonte ng'a Mark Knight mm. ndetoire 10000 echiga baka ase Julia mm. eh, nabo ekonyarekana mm. Erio bagende gokora ebiasara. Na omong'ina aye nki ogokora? Ebi nebiasara bi'amatoke ngokora, ee lakini bono nde ngochia koreta ayande lakini ninde tindarete aya nkora asuka ande ake ntararara gesero, ekero nonya na ekero nabunekete okogoro nabo naberete emetienyi etano ekerogo igoro, abana aba bane mbandendete. Nabo bandendete bare gonsibia. Natigarane nomwana aria, bagenda mogondo, bareta kende gionsi, twaria. Naende bono ekero nabwene noe, oyio agacha akandang'aria, yaya inchuo gwatwa amatoke nonya na ishirini, kwang'a, naraye ing'o nabio ebi ngokora. Okay. Eh, Naende nanyora. oikire okobasupport haki haki. Eeh, ko nachirie iga igo nkoreta esukari, nabo nkoreta. Naende ko nanyorire ng'a rero ninyama bakoria Nonya tindi kori nyama anje nkogorera ande abana. Okay. Abana na abane. Mbuya mono.
Eh. Mbuya mono asante sana omong'ina. Ekero nabategerete korwa are, bono naende nabo ndore nabarabwo iga rioka gotira. Mm. Inye bono nkora ng'a gaki nonya tindi kori tiga ngore. Mm. Eh.
Abache kora naye ki bamanye ng'a baba ochire na enyama amang'ana aba buya. Eh. Mbuya mono gaki ase okong'a ribaga ase okogamba naino nimaete ng'a God will make a way. Mm. Omochie oyo ochenchi. Gaki tigoonchoreria gaki naende nichienge na goteba ng'a mbuya mono, tia Nyasae abaseseni, ase Nyasae akwanete nainwe korwa, tia Nyasae abaseseni. Oborakani nfagiti na obokong'u, oboboraka na obokong'u otache yaani na obokong'u nonya na ekeng'werera kegokina iga ekero bogochaya, ekero anyora omonto gete ngo nagochaete, nere iga agosoimera lakini naende bono ere iga akworokia ng'a akogenderera kogochaya mono. Lakini aye ase engencho oeterete ase ebibiria ime, nigo okorigereria goisana gwateba ng'a Omonene one, Aya ayio inche nanyanchekanirie namanya buna arora.
Mbuya mono. Nkona goteba ababoraki abaminto baria bare ba- ba- banga buna inche, basesenigwe naende batache boronge, abana babo basome, egere bache koba egento.
Riaba nomong'ina thank you so much ase okong'a ribaga. Amina. Amen.
Mm.
Mwanche omorigereria ah, enyomba ya Edward nere eh, enyomba nere iga batemire sana you see eh, emerango tarabeka um, enyomba nere iga kabisa ya nabagochega this is their house Eh, oyo noro omorango bono